X'inhi l-evanġelizzazzjoni? Il-kelma evanġelizzazzjoni li tinħass kelma twila jew forsi kkumplikata hija kelma direttament marbuta mal-kelma evanġelju. L-evanġelju huwa l-aħbar it-tajba li ġabilna Sidna Ġesù Kristu. Issa, l-evanġelizzazzjoni kien Ġesù stess li bdieha, għaliex hu stess meta kien fostna u meta ħareġ għall-missjoni pubblika tiegħu, jiġifieri l-missjoni qalb in-nies, jgħallimhom Kien iwasslilhom l-aħbar it-tajba. Is-Saltna t'Alla waslet! Indmu u emmnu fl-aħbar it-tajba. Dan huwa l-qofol ta' l-evanġelizzazzjoni li bdieha Ġesù nnifsu. Naturalment Ġesù mhux dan biss qal, qalilna bosta parabboli. Ġesù għamel ħafna diskorsi importanti bħad-diskors tal-muntanja u ħafna oħrajn. Dan kollu huwa parti mill-evanġelizzazzjoni li beda Ġesù, ix-xandir tal-aħbar it-tajba. Dan kollu mbagħad komplewh l-appostli. U naqraw fid-dettall dwar dak li kien jiġri fl-Atti tal-Appostli. U fl-Atti tal-Appostli għandna l-esperjenzi tal-Appostli huma u jwasslu l-aħbar it-tajba kemm f'Ġerusalemm, kemm f'Antjokja u f'ħafna artijiet oħra. Għandna r-rakkont ta' kif kienu jgħaddu minn post għall-ieħor jevanġelizzaw, iwasslu l-aħbar it-tajba. L-aħbar it-tajba li Alla jħobb il-bniedem, Alla jħenn għall-bniedem, l-Aħbar it-Tajba li l-bniedem huwa imsejjaħ jersaq lejn il-Mulej u kull jum jibda ħajja ġdida, jikkonverti. Din hija l-Aħbar it-Tajba, l-Aħbar it-Tajba tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. U l-appostli għamlu dan, u l-insara tal-ewwel żminijiet għamlu dan u għandna rakkonti dwar dan fl-Atti tal-Appostli. Imma dan kompla, bl-għajnuna ta' Alla, għal għoxrin seklu sħaħ, u llum għadna nistgħu nitkellmu dwar il-Knisja li tevanġelizza, li mhux biss is-saċerdot jew l-isqof jew id-djaknu jevanġelizza jew il-katekist, imma wkoll kull Nisrani. Kull Nisrani għandu r-responsabbiltà li jwassal l-aħbar it-tajba, naturalment kulħadd skont ir-responsabbiltà tiegħu jew tagħha, altru l-isqof jew is-saċerdot li qed jippriedka waqt il-quddiesa jew waqt xi laqgħa oħra, u altru in-nisrani fil-ħajja ta' kuljum li anki b'kelma żgħira ta' ġid qed iwassal l-aħbar it-tajba bl-eżempju tiegħu jew tagħha. L-evanġelizzazzjoni hija dan il-moviment sabiħ, qawwi, fejn il-kelma ta' Alla, l-aħbar it-tajba ta' Alla tasal għand kulħadd. Fil-fatt il-Knisja, imxerrda mad-dinja kollha, Min-natura tagħha stess hija Knisja li tevanġelizza, li twassal l-aħbar it-tajba. Naturalment, biex il-Knisja jew aħjar, il-persuna li qiegħda twassal l-aħbar tkun effettiva, qabel kollox mhux biss għandha tkun taf din l-aħbar u titlob dwarha, imma wkoll tkun f'kuntatt, tkun taf lil min qed twassal din l-aħbar. Iktar ma jiena nkun naf lil min għandi quddiemi, jekk hija persuna waħda hi iktar faċli, jekk huwa grupp żgħir mhijiex daqshekk diffiċli. Meta hemm massa ta' nies, meta hemm grupp kbir ta' nies, ngħidu aħna fil-knisja jew waqt xi laqgħa f'xi sala, jew waqt jew inkella f'xi pjazza, naturalment tkun iktar diffiċli ma dak huwa allura responsabilità ta' min qed jevanġelizza li allura ikun qiegħed anki jipprova jibni dak id-djalogu, dak il-kuntatt ma' min huwa preżenti biex din l-aħbar it-tajba tasal bl-aħjar mod. Kemm hu importanti li nifhmu din l-aħbar it-tajba hija relevanti għal kull żmien. U din l-aħbar it-tajba tal-Mulej li tasal għandna permezz tal-Knisja u permezz tal-bnedmin tkun aħbar li tkun qed tindirizza wkoll il-bżonnijiet partikulari li s-soċjetà tkun għaddejja minnhom f'xi żmien jew ieħor partikulari. Il-Mulej Ġesù qalilna, Morru wasslu l-aħbar it-tajba sa truf l-art kollha. U għalhekk fadlilna x'nagħmlu. Fadlilna ħafna x'nagħmlu bħala Nsara biex din l-aħbar it-tajba li l-Mulej wasslilna l-ewwel nett ngħixuha aħna stess, inkunu aħna stess evanġelizzati. Imma mbagħad Iktar ma nkunu mimlijin b'din l-aħbar it-tajba tal-Mulej, iktar ħa nwassluha b'entużjażmu u b'determinazzjoni lill-bnedmin tad-dinja kollha, lill-bnedmin kollha li l-Mulej ilaqqagħna magħhom.